Kor byego, byego yenge itye ka loko ni ngo kong? Byego yen pe ingeyo an ya? Ee itye ka loko ni ngo? Adwi an jalwe an pe aporo bedo dwi apora ya ja rasta in inena mere gire inena mere kong in itye ka lok ni ngo kenyo. Survivor, Usan Survivor an amari ento gin acel aryo adek moni ya adegi iye ni ji, ji an amari style moni ma in icako kede anongo wii moni dok ocako nyiko eh so ji. Kakare MP ma iwaco kinyamo kinyamo ada MP kinyamo ada MP ma guli weng kinyamo anyama ji kinyamo anyama ji level MP ma ineno gi eni gikato kwiri kato roo kinyamo anyama MP kono in laco myero iwek nyingi otel yo ikom suga moni wek inong kwi icene ibit kwi MP jalo wa pa dee kany dong ocako nyamme aloo wagulu kany weng gitye ka nyamme.

pi kaka acoli ya? Otim omaro leb madwong pi kaka acoli. Caba en awe, wan oromo bageni ki bo otim, ento wan pe okwek ki wiwa. In ingeyo do adi ma otim omaro? Caba, ki i iya adegi iye jama. Jama in lok weny ma in loko ba, an afilo. Afilo ka lok angom ki ngo ngo ngogi wafilo, wero wan pud wape ki kapaciti ma waromo dyere pi kaka ma kicelo wiwa ki lagok. Kitemo wa celo wa ki muduku wa loyo aloya, wan pud opeke. Waromo pwoc ni wan adwi ento wan pe wadwi. Ineno wa, wan adwi ma wapwony apwonya jama. Jama oweko wan wabed bala lucano jemo we nongo kong wajing i ka nget lacano jemo madit. Opangngang International jama ocan Survivor. Survivor ineno we, wan myero wabedo true. Wan watye new generation. New generation myero wawor ober ma mege ocako ni ya Survivor. Sun Survivor, The AKA Survivor, The Bad News Ochan. Now, wan myero kong watwak kong lutela ma pud odong nino adir wa Ochan. Kong wami kong cwer cwiny nyo lutela moni. In aye nong po wene nong jami obedo wibi ki. Sabayo a myero me Jacel go ke gik loko ki nying otim pa ngango kong so kong wa cak kong ikom mutela ki ken ka ya da i myero dyere ba ocan wan kong wa ye kong la got moni ke mato wenge kong opaco paco ento pe wa maro adong moni me gang myel li adong moni ma wa laro di street ti adang moni ma nongo wa te temo tele ni tele pi kaka lwor long ji jama ne awe wek wan obedo di opa ngang international nongo kong wa dyere jami mapol the survivor Co. Kong wawek kong cal moni me lokke wil awi awobe ki awobe. Wan kuro omego aryemgi, wino kitigi, kwon angagi ma tye woko-ni. Eni pe, eni pe pekowa. Joni gibino later. Wan wamako joni later nongo kong lokwa ocwiny. Iniang? Survivor, one love, one love. Mwaka okato, watye i 2026, wabin ki jami manyen, wawek jami mukato i mwaka okati-o, wacak jami manyen. Ka jo ma twako wiwa watwako pe otimi wacwalle o an ka iniana pa boss wing abicwali i watcap wek olu olu ka gin obalo wacwale i watcap walok i watcap ka romo yubo wek oyub o ineno wa ento pe watyer i kin lwak ka ka ma obalo ityer iloko i watcap jii ceri kamule kong wabedo kong ceri ceri ineno an bene atye ceri kedi ba an awaci lok ma olo tye true.

Pwayo lok mukene ma in ipwayo-ni wek lok miu. An pe an latin ma ibedo ka loko lok me miu. An naka pa boss me gudo tim tye bota dok jwii nongo watye ka texting message ma ni kede ento an mo ma ni kong. An aye tye adwii mo ma iweko aweka. An pe aporo bedo adwii apora kit ma in itye ka wacce-ni. Dok an level ape i level kit ma in itye ka wacce-ni. Itye ka winyo ne? Wek lok me miyo omiwa, an dano mo ma dong tye dead, wutim ngeyo capacity na maber. In aye, an capacity na peto me migi abyego. Tim boss me ngeyo capacity na in pud pe ingeyo kite kom nyeri tye ka myel kwede.